Ech begrëssen iech häerzlech zeréck op mengem Youtube Kanal. Haut spille mer d'Finall vum Tomb Raider 1 Remastered. Sou, ok mir sinn hei nach ëmmer um End Level soen ech mol sou, well et ass jo eigentlech den End Level, well haut spille mer d'grousst Finall. Sou elo nach eng Kéier hei eriwwer a mat dir erop. Sou. Net an alle Géigner lo kënnt den Scheich esou zum Schluss nach iwwerrascht hei. So, hei man mer och hiewen op an de Ruf. Okay. Sou lo ass d'Bréck hei opgaangen, lo kënne mer eragoen. An hei ass och dat begehrte Stéck, wat mer sichen. So, lies du hinnergoen. Zack, an hei ass et, d'Stéck. Das könnt ihr nicht tun!

Wow ok, net schlecht, a wat hu mer elo hei? Ech mengen dat ass eise nächste Géigner hei, boah dat ass scho mengen ech de Finalboss mengen ech, boah krass, dat ass. Eeklech Kreatur, ech weess net wat et do genau ass, Spann oder mutéiert Wiesen, iergend eppes dreckt d'Attackéieren hei mat der Uzi. Ui, dee Drone ass grouss an en huet och immens vill Kraaft deen doten. Wow, also en ass wierklech riseg dat Déier do. Ohh nee, sinn mer erofgefall, oh nee. Ok, do muss mer, dann starte mer de Level einfach direkt nei. An dann geet dat schon. Dann neu starten. So, gut sie direkt raus hun a go. Wow. De Fedel ass geet ganz ganz äh, schwéier no vir ze spéieren schwéier no vir gezunn mat sinn net fallen an sinn sinn pappen awer fir den man einfach ofhalen Ass emol gudd wann mer eis op Distanz halen hei. Späichert mer lewer en enker direkt falls mer en enker an d'Lach faalen sollten. Sou, elo hu mer en bal d'Halschent vun senger Kraaft ewech geholl. Säit gudd aus hei. Yes, säit ganz gudd aus. Mee dierf eis op kee Fall ze pake kréien, well dat wier eist Enn.

Ganz energesch wéi den och Hoppe schéisst. Also net keen einfache Géigner dat hei. Kommt man a bëssen. Zack a mir hätten en. Uff mir de grosse Boss gepackt. An nach Munitioun hei an. Also brauch man dee nach schnell op. An zack fält en ëm wéi Gromperesak.

So, dat ka späicheren falls nach Géigner kommen. Okay. Schnell hei fort vun dem schrecklechen, vun der schrecklecher Plaz hei. Mat all dem Blut oder wat ass dat? Die Oderen, keng Ahnung wien dat nennen soll hei, déi Plaz hei. Nee, schnell fort hei nëmmen.

Alle Dag halt nach e bëssen duerch hei, mir si gläich hei um Enn, um Zil hei. Den Endboss hätt mer schonn bezwongen, dass mer just nach um Zil lafen, reegelrecht. Sou, ech späicheren mer dat enker hei.

Drécke mer de Balken no vir, datt mer hei kënne erausgoen, well do ass nämlech en Hiewel, dee muss mer nämlech drécken, soss komme mer hei net eraus. Ech mengen, d'Lag ass elo esou schnell wéi méiglech fort hei.

Okay. Dann Sesam, öffne dich. Hier geht op. Top. Uh, da wird schwer, bestimmt. Ja, beim Lava. Speich mal lieber direkt einfach. Okay. Nächster Sprung. Ah, die sieht so wie weil Lava hier raus sprudelt aus dem aus dem Lava. Also die Funke vom, vom Lava springen überall raus. So ein Speicherleben einfach. Eis man all den Kurre die ruf könnt so direkt halb Zeit kommen die gi was direkt flott machen die du okay. direkt so an noch viel Dann héiere mer nämlech d'Kugel vun der Säit, wann se kënnt. Sou, déi zweet hätte mer. Sou. Schnell hei fort, nämlech schnell, schnell raus. Ui! Ui! Gee mer e bësse méi lues hei erof. Do war dat Filigrau, do war schwémm net do. Ui, ja. Mir hunn de Stuerz awer gutt iwwerlieft. Späicheren enker. Esou, nu zerschéiss mer dat Déngen do. Datt mer den Zyklus hei ënnerbriechen. Esou, an hei. Hei erover. Ui, kënnen enker späicheren. Okay. An do kommen Pfeiler aus, aus der Mauer, gesit der. Ui, dat gëtt lo schwéier. Da muss man do schnell laanscht do. Net, datt se eis ze vill Kraaft wechhëlt. Schnell riwwer hei. Ja, se hunn eis awer natierlech grad of, mä mir kënnten et ganz vermeiden hei. Schneller kënne mer einfach net laanscht do. So, ui, okay. So, schnell enker späicheren. Dir gesitt, ech späicheren zimmlech oft hei. Dat ass duerch de Level, ne? Den ass wierklech net einfach, deen heiten.

Okay. Das ist wirklich ruhig, das heißt nicht einfach so, du musst mal schnell dadurch. Ganz schnell. Alle, komm, komm. Yes, tipptopp. Speichern einfach wie üblich. So, da haben wir es fest hei. Muss man den langen Vater noch rüberklodern. Weil ich meine, du oben da noch Sachen, die hatte ich, ich bin noch gesehen.

E Medipak, wat hu mer nach? Do läit mer nach een. Wow, zwee Medipak souguer! Oh, nach besser, also dat ass. Déi kommen jo wéi geruff, déi zwee Medipaks, well hei hu mer wierklech esou vill Geforen, déi op eis laueren. Kann mer déi ëmmer gutt gebrauchen. Zack, an Salt, Seitwärtssprung, also Rückwärtshaltung, späicheren, awer net ze vergiessen. Minipack hunn. Lo gëtt et schwéier. Ui, do ass direkt on uns kumme se en groussen Säbel oder wat wat do ruf geschwungen. Schwede Minute wie dat nennt. Wow, net schwéier. Sense, irgend eng Sense kommen, dat war ich nennen, die do ruf kënnt. D'Anker späicheren. Dangerous times fir d'Lara Croft hei, wierklech. Also et eis, gëtt voll gefuerdert hei. An no der Lava wat do erof gëtt, dat war knapps, dat war wierklech knapps. Niwwel späicheren anker.

Dat gesäit och saugeféierlech aus. Mat mol ee Sprong hei. Ui! An d'Sens huet eis awer getraff. A mir fale ganz erof. An d'Waasser si mer gefall. Wow! Domat hat ech elo wierklech net gerechent, datt mer do an d'Waasser falen. Mee umso besser, ne? Well soss wäre mer nämlech mausetot gewiescht. Sou, okay, hei erobber. Nach e bëssen erof zinn. Eng paar Medipack hun. So, die aner lossen mir mol leiden. Wir wollen hei schnell wie möglich raus. Ah, da kënnt dat, dat Nadler, meng ich, run. Dat huet sich verwandelt an, an so eng Art Krab oder so. Oder Fledermaus. Uiuiui. Schee Sot mat Bullen op eis, hutt der gesinn. Dat ass wirklich net einfach. Gott sei Dank konnt man aus Distanz gudd treffen, missten se gleich hun. Yes, et ass ëmgefall. Puff, dat war net einfach. Oh an d'ass en enker opgestanen hatt. D'ass en enker opgestanen. Muss en nach enker nach enker eliminéieren. Ohjee ass net einfach. Schnell peddelen hei mat Zäit wäert spréngen. Schéisst wierklech déi ganz Zäit op eis. Mir hu bal keng Chance. Mir mussen déi ganz Zäit esou ausweichen. Händebeweegunge gemaach. Sou, elo hätte mer der awer hoffentlech. Hoffentlech hu mer et elo erwëscht. Kucke mer nach eng Kéier op der Fotoanimatioun. Ok, mir hunn et erwëscht. Sou, da musse mer hei just nach erauskommen aus dem Labyrinth hei. Ah, dat sinn d'Duergäng. Komm, Nate, allez, komm da eran. Huel deng läscht Reserven enk eraus hei, mir hunn d'gläich gepackt. Sou, hei na. Zack, an hei na. Okay.

Esou, an lo musse mer vu Plattform zu Plattform sprangen hei eraus ze kommen. Ui, huet do war e schwéiere Sprong dat do, do hat mer wierklech Chance. Esou, enke Ulaf huelen, gutt. All Lager, komm, huelen enke deng lescht Reserven hei. Esou, okay. Sou dann missten mer awer gläich normalerweis gläich fäerdeg hei sinn. Net dass ech wonnert, dass ech kennt d'Spill schonn, dir wësst dat jo mëttlerweil, also et ass mer scho bekannt, Computer 1. Och am Gemaster, et ass wierklech immens ze spillen, kann ëmmer ëmmer erëm oft spillen, also et gëtt ni langweileg, et ass wierklech immens gemaach. Sou hei déi letzt Stonne nach, sou ok elo si mer um Ziel ugelaant hei, wow dat do war wierklech wierklech net einfach dee Level hei, wow ok brauch mer just nach erof ze goen mat him an dann hätt mer och de Level gepackt.

Jo, mir hunn et endlech gepackt hei, mir hunn d'Spill op en Enn bruet. An jo, wéi gesot, mir huet mega vill Spaass gemaach mat iech zesummen dat ze zocken an mir maache weider natierlech mam Tomb Raider zwee Remastered, dat kënnt deemnächst och hei um Kanal Kanal an ech soen iech villmools Merci fir d'Nokucken. Wann der mir wëllt liken, dann géif ech mech freeën oder abonnéiert mäi Kanal ne. Bis dann, ciao ciao.